Leina le lemaatla la Morena le Mophološi wa rena Jesu Kriste. Amen. A re boneng palo ya rena ya lentšu go tswa pukung ya mareka kgaolo ya senyane temana le ya bobedi go iša go ya senyane ke tla e tsopola yona e ba lehaka tsela ye Ge go fetile matšatši a selelago, Jesu a tloga a na le Petro le Jokobo le Johanne, a ba iša thoko thabeng ye telele ba nnoši, mme a fetoga lebopo ba mo lebeletše. Ba bona Eliya le Moshe ba bolela le Jesu. Petro a bolela a re moruti ke mo go botse ge re lefa go atla leru la ba apetša ka thiti go a kwala lentšu le tšwa lerung le re yo ke yena mora morata wa ka le mokwe ge ba fologa thabeng jesu a ba laela a re ba seke ba botsa motho tše ba di bonego ge e se ge mora motho a tsogile bahung amen ke lona lentšu la modimo Seema sa beke e re tsenego mo go yona se re, Ga re ba go ipolela, re bolela Jesu Kriste re re, ke yena Morena, re re, rena re bahlanka ba lena ka baka la yena Jesu. Ke mantswe a moapostola Paulo mokung ya Bakorinte ba bobedi, kgaolo ya bone, temana ya bohlano. Amen. O re bone re le bjalo ka dinku tše hlokang modiši, re le ba hwetseng dikarogong le dibeng, a re phediša. Re be re ile le dikarogo ka mokgwa wa lefase leno, re bušwa ke mmuši wa mmušo wa sebakeng, re bušwa ke moya wo mehleng yeno o dirang ka maatla mo baneng ba go sekwe. A išwa ke lerato a tlogela sedulo sa gagwe sa bogoši kua magodimong, a tla lefaseng go tlo fediša mediro ya Sathane. A tla a bolela tše a bonego tatagwe a di dira. A kolobetšwa ke Johane Mokolobetsi, a tlala Moya o Mokhethwa. A lekwa ke diabolo, a mo fenya, a thoma modiro wa gagwe, a ruta ebangedi bjalo ka ya e nang le matla, e sego bjalo ka ba mangwalo, a bontšha matla a Modimo. Ke mang yo re bolelago ka yena mo mosong wa letšatši? Ke Jesu Kriste wa Nasareta, seetša sa lefase. Lehono re kopana le yena mo Kgaolong ya senyane, temana e le ya bobedi go isa go ya sen, e, senyane a sepela le barutiwa ba gagwe. E re ge o fetile matšatši a selelago, a tloga a na le Petro le Jakobo le Johane. A ba isa thabeng e telele ba nnoši, a fetoga lebopo ba mo lebeletse. Amen. Ba be ba sa tlabilwe ke tseo Jesu a bego a ba boditse tsona ge a re, Morwa motho o swanetše go tlaišwa ka tše ntšhi le go lahlwa ke ba bagolo le ba mangwalo le go bolawa le go tsoga ge go fetile matšatši a mararo. Ba sa tlabegile Jesu wa ba tseya o ba eta pele o ba iša thoko thabeng ye telele. gobaneng a be a ba iša thoko thabeng ye telele jesu o be a ba rata go ba bontsha letago la gagwe o be a rata go ba iša mo yena a fologilego a etšwa gona kua legodimong o be a rata go ba bontšha se yena e lego sona ka sebele Wa ba hlaola, o kgetha ba bararo ba e lego Petro, Johane le Jakobo, o ba isa thoko thabeng ye telele ba nnoši. Wa ba sephereita, o ba tlosa from the twelve gore a tle a ba bontšhe se sengwe seo e tlo rego ge yena a tlogile mo lefaseng a boetše go Tatagwe, ba tle ba mo tlhatsele ka sona, batho ba tsebe ka nnete ge Kriste e le Morena. o ba iša thoko thabeng e telele o fetoga lebopo ba mo lebeletše diaparo tša gagwe tša taga di phadima bjalo ka leswele ba bona eliya ba bona moshe bobedi bjo bo bolelwa le jesu kriste Gobane Kriste o be a tlile lefatsheng go tlo phetha tseo tatagwe a mo romile go tsona e re ge a di phetile a tloge mo lefaseng a bolawe a bapolwe sefapanong a hwe a tsene le bitleng gomme ka morago ga matšatši a mararo a tsoge bagong a tle a rotogele legodimong moo e lego tulo ya gagwe O tšea ba bararo ba wa ba hlaola, o ba isa thabeng e telele, ba tle ba bone bogolo bja gagwe, ba tle ba bone bomodimo bja gagwe, gobane o be a tlile lefaseng bjalo ka motho. O ba isa thabeng e telele, Felo ga thapelo, o ba isa thabeng ye telele gore a tle a iponagatse mo go bona. O ba isa thabeng ye telele gore a ba bontshe go senene seo yena e lego sona ruri, Modimo yo a phelago, Modimo yo a tlogetšego sedulo sa gagwe a tla lefaseng gore a tle a šwalalanye mediro ya diabolo. ba bona a na le motše le eliya ba bolela le yena ditaba tseo di tlogo diragala ba tlile go mo encouragea gore a seke a lapa a seke a giva ini mo go diabolo because re kgonne le go bona gore sa pele ge seno a tlala moya o mokgethwa a eya lešokeng diabolo wa mo latela wa mo leka Eupša Kriste o mo fenya ka mangwalo a makgethwa, wa khouta from the Bible, gomme o fenya le naba e lego diabolo. Le nna le wena ge re ka tseba mantswe a a lego ka gare ga puku ye, ra e bala ka mehla le matšatši, ra kgopela Modimo gore a re itulele yona, re tlo kgona go fenya lenaba e lego diabolo. re a tseba gore eliya ko wa pele wa baporofeta ba bagolo gomme re a tseba gore moshe yena ke yo melao ya modimo e tlilego ka yena gomme ya ba yena a lokololetsego setšhaba sa iseraele bothopša nageng ya egepeta Go ba gona ga Moshe le Eliya ke go netefatša boipobolo bja Petro bja gore Jesu Kriste ke Morena, Jesu Kriste ke Mesia. Mantswe a re a hwetša mo go Johanne wa Seswai temaneng ya masomepedi senyane ge a bolela a re, O Morena, morago ga gore Kriste a botšiše barutiwa gore batho ge ba mpolela ba re ke mang. Ge ba mo fetola ba re, ba bangwe ba re o Eliya, ba bangwe ba re o Moshe. Gomme ge a botsisa Petro le, ba, le barutiwa ba gagwe, Petro o mo fetola a re, o Mesiya, morwa wa Modimo yo a phelang. Tiragalo ye e amile Johanne le Petro gagolo moo ba ilego ba ngwala ka yona mangwalong goba dipukung tša bona tšeo re di balago ka mehla le matšatši. Mo go Johanne wa pele, temaneng ya pele le ya lesome nne, re bala mantšu a Johane ge a re, Mathomong e a bego a le gona ke Lentšu, gomme yena Lentšu o be a le mo go Modimo, gomme yena Modimo, gomme yena Lentšu e be e le Modimo. Mme yena Lentšu a ba nama, a tla a aga le rena, ra bogela letago la gagwe, letago la motswala esi wa tatagwe, motlalakgaogelo le therešo. Gomme Petro yena mo pukung ya bobedi ya Petro kgaolong ya pele temaneng ya lesome tshela go iša go ya lesome seswai o re gobane ge re le tsebisa maatla a mong wa rena jesu kriste le go tla ga gagwe e be e se ka go le anegela dinonwane tša mahlajana a batho rena bogolo bja gagwe re bo bone ka mahlo Bogolo le borena o neilwe ke Modimo Tatagwe, mola a tlelwa ke lentšu le legolo lela la go tšwa letlagong le legolo le le šišago la re, Yo ke yena morwa morwata wa ka, yo ke kgahlwago ke yena. Lentšu leo re le kwele le tšwa legodimong mola re na le yena thabeng yela ye kgethwa. ba kile ba bona mediro ya kreste ba kile ba sepela le kreste ba bona tšohle tšeo a di dirilego gomme le kgono re bala mangwalo a makgethwa ao a ngwetšwego ke bona banna ba gore ba tle ba re atametše kgauswi le modimo ka jesu kreste Ga ba ka ba ba na le maseme ka seo Kriste a kilego a se dira pele ga bona goba seo Kriste a ba diretšego sona. Ke eng se nna le wena Kriste a se dirilego pele ga rena goba ke eng nna le wena se Kriste a re diretšego sona, seo re nago le maseme ka go anegela lefase goba phuthego ka sona. Mantswe a Modimo a re mo go Mark 8:38, e a nang le maseme ka baka laka le ka baka la dipolelo tša ka a le gare ga moloko wo ba bahlanogi le badiradibi yena yoo le morwa modimo o tlo ba le maseme ka baka la gagwe mohla a tlago ka letago la Tatagwe a na le barongwa ba gagwe. A re kwalakwatšeng ebangedi, a re witnesseng seo Kriste a re direlago sona mo maphelong a rena. O kile wa ba le peini mo meleng wa gago, suddenly peini eo ga e sa le gona. seo ga se go makatse o no ra wa e be e le nako ya gore peine e tsamaye eupša kreste o be a le gare a šoma mo go wena a berekana le peine eo gore e tloge mo go wena bolelela phuthego ka yona miracle o monyane o o diragetseng mo bophelong ba gago to encourage the others ba tsebe ge kreste e le morena ge kreste a re direla ka mehla le matšatši ge kreste a re fodiša kreste o go biletša go tlhatsela mediro ya gagwe ge a be a sa le mono lefaseng Ba mmone bopetro le bojakobo le bojohanne ke ka moo le bona ba mo tlhatselago ka puku ye kgethwa ye ba filwe ke modimo gore ba ngwale tšeo ba kilego ba di bona kreste o go eta pele go ya thoko thabeng ye telele O mošalanthago na? Goba o sa le ka moeding na? Kgakolo, kgakollo ya ka mo go wena ke ye. Etšwa ka mo moeding, o ye thoko thabeng ye telele, o bone letago la Modimo, o dire tšeo Kriste a go neago tšona, Ge o na le yena thopeng, o mo rapela, o le thabeng ye telele, o le lekunutung le yena, o bolela le yena tša bophelo bja gago, tšeo o di labalabelago, tšeo o di hlokago le tšeo o ka ratago go di dira, Kriste o a go araba ge o mo rapela, o mo dumela ka nnete le ka moya. Bophelo bja gago bo ka se hlwe bo e ba Bjalo ka bja maloba, malwetši le mefokolo e tla tšwa mo mmeleng wa gago. A re šaleng Kriste morago ge a re etapele thabeng ye telele. A re mošaleng nthago re rutwe ke yena. A re mošaleng nthago re tšwe lefifing leo re lego mo go yena, gobane yena ke seetša sa lefase. ge re šala yena nthago re ka seke ra kgopša gobane moo re kgathago gona go tlabe go bonagetše go bonagala seetša sa modimo se re kganyeditse re sepela mo go tagilego a re sa leng kristen thago ge a re eta pele thabeng ye telele re sepele le yena gobane ke moo yena a tlogo go ikutulla Mo go rena. Ra tseba seo Yena e lego sona, Modimo yo matla ka moka, Modimo yo phelang, Modimo wa go tatabo rena Abrahama, Jakobo le Isaka, he re mošalanthago thabeng ye telele, He will reveal Himself to us. A re tšweng out of the valley, re namele this high mountain, re sale Kriste morago, gobane ke moo bophelo bjo bo sa felego bo lego gona. Let us get out of the valley. Let us go on to the high mountain. Let us ride this high mountain. Mo Kreste ho Kreste a le go gona, mo Kreste a dutše go gona, gore motlhang maphelo a rena a fela mo lefatsheng re re ye re dule le yena moo a le go gona. O re agetše matlo a mantšhi Mo a lego gona, a re reng ge re tloga mo lefaseng le, re ye re occupaye those rooms tse Kriste a re lokišeditšego tsona kua magodimong, moo a renago a le gona. Ka Lebitso le le maatla la Jesu Kriste, ke a go leboga, Modimo o maatla, ge o kgonne go mpula molomo, ka bea mantšu a mabedi a mararo mo baneng ba gago. gore ba tle ba kgothale modimo o maatla ka moka ba tsebe ge o le morena ba tsebe ge o phela ba tsebe gore ge ba o latela ba tla bona bophelo bjo bo sa felego mahlaba malwetši mefokolo tše ka moka ge ba bitsa leina la gago ka mehla di tla tloga mo go bona gobane o le morena gobane o le mmuši yo a bušago a le kua magodimong o re file moya wa gago o mokgethwa o kreste a dirilego gore go be possible o tsene mo go rena ka go hwa ga gage le go fitlhwa lebiteng le go tsoga bahung gomme a rotogela legodimong a tla a dula le wena ya ba gona rena re fiwa go moya o mokgethwa ka baka la kreste jesu lerato le lekaaka le o kilego wa re bontsha lona lerato le lebelela moo go tlhokegago thušo gomme la re ge le bone moo go tlhokegago thušo lerato la ya gona modimo o re ratile ga kakang a ba re neya morwa wa gagwe ya tswetsego a nnoši gore mang le mang e a mo dumelago

Ba tsea tshwetso Modimo o matla gore go tloga bjale le go ya go sa felego ba tlo etwa pele ke wena, ba tlo namela thaba ye telele le wena, ba tle ba bone letago la gago, ka lebitso le le matla la Morena le Mophološi wa rena Jesu Kriste. Amen.